Hola.
Hallo. Guten Morgen. Ni hao.
Hola.
Bonjour. Guten Morgen. Moien Madame, wëllkomm an eiser Sproocheschoul. Mäin Numm ass Charel Weber. Wéi kann ech Iech hëllefen, wann ech gleeft? Moien Här Weber, ech wëll gär Japanesch léieren. Ech kann nach kee Japanesch an ech wëll bei Null ufänken. Ma huelt Iech Plaz, Madame. Ok, merci. Ee Momentchen, ech kucken am Computer no, ob nach eng Plaz fräi ass. Voilà. Jo, et sinn nach dräi Plazen am Niveau A eent fräi, also am Niveau fir Ufänger. Wëllt Dir léiwer moies, mëttes oder owes bei eis an de Cours kommen? Also moies a mëttes geet net, da schaffen ech nach. Ech schaffen um Finanzministère hei an der Stad, Ech schaffe vu moies 8 bis nomëttes 5. Um wéivill Auer fänkt den Owescours wann ech lift un?
Den Owescours fänkt um halwer 7 un an en hält um 8 Auer op. De Cours ass zweemol d'Woch, ëmmer méindes a mëttwochs. A wéivill kascht de Cours? Ee Moment, de Cours kascht 300 Euro fir ee Semester, dat heescht vu Januar bis Juni. Perfekt, dee Cours interesséiert mech.
Jo, firwat ass et? Moien, entschëllegt d'Stéierung. Charel, gees de mat an d'Kaffispaus? Jo, Chantal, ee Momentche, wann ech géif. Ech fëlle just nach de Formulaire hei mat der Madamm aus an da kommen ech bei dech an d'Kaffispaus, ok? Ok, bis gläich.
Bis gläich.
Voilà, Madamm, da bräich ech nach Ären Numm an Är Kontaktadresse, wann ech gléft. Mäin Numm ass Susy Müller.

A wéi ass Äre Gebuertsdatum, wann ech gleeft? Ech sinn den 28 August 1989 gebuer. Ech hunn elo 33 Joer. A wéi ass Är E-Mail-Adress? Meng E-Mail-Adress ass susi 99 at ptt.lu. Kënnt Dir mir, wann ech gleeft, Är Carte d'identité weisen? Jo, natierlech.
Wann ech gift, hei ass meng Carte d'identité.
Merci, ech kontrolléiere kuerz. Tiptop, alles an der Rei. Merci. De Cours fänkt déi nächst Woch e Méindeg um halwer 7 un. Sidd, wann ech glift, pünktlech. An der Rei, ech komme mam Tram, da sinn ech schonn um véierel op sechs hei. Ech hunn zwar e Führerschäin an och en Auto, mee mam Tram geet et besser, da stinn ech net am Stau. Dat ass richteg. Ok, da bräicht ech nach eng Ënnerschrëft hei ënnen um Dokument, wann ech gleeft. Hutt Dir e Bic, wann ech gleeft? Jo, wann ech gleeft, hei ass e Bic. Merci. Mir schécken Iech e Bréif mat all den Informatiounen a mat der Rechnung. Iwwerweist d'Sue wann ech gleeft esou séier wéi méiglech op dës Kontosnummer hei. Just nach eng kleng Fro, ech si virwëtzeg, Firwat wëllt Dir Japanesch léieren? Ech schwätze schonn Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch. Mee mäi Frënd ass Japaner an dofir wëll ech och Japanesch léieren. Hee léiert elo Lëtzebuergesch an Ärer Sproocheschoul an hien ass ganz begeeschtert. Dat freet eis. Bis déi nächst Woch, Madamm Müller, nach e schéinen Dag. Au revoir. Merci gläichfalls. Bis geschwënn. Äddi.